Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Menye hotitɔ ya wònyo o. Amegbalẽ ƒomevi aɖe koe nye abe nye ŋutɔ ke ene. Elabe nye ŋutɔ kea nye akpekpakpa me ya medo go tso. Matɔ adzo alea o. Leke leke woadzo alea? Enyo, xɔse. Enyo, lé dzi ɖe ƒo. Dzudzɔ avi fafa. Enye yi ke te ɖe mía hã dzi sugbɔ. Míaƒe dzi gbã. Egblɔ nam gbe ma gbe be yele tɔtrɔm be adzo yi ɖe dukɔa me gbe ma gbe elabena yeɖo ŋku be kple yewoasi se aɖe o. Nyemenya o. Gake ele be nàlé dzi ɖe ƒo eye nàsesẽ. Nàlé ɖokuiwò le mía xɔlɔ̃wo ƒe ŋkume, elabena ƒome nyanyee míenye. Ta meɖe kuku nɛ wò, wɔ ɖe ale yi ke megblɔ dzi. Nyematɔ axɔ nyanya dzi se o, nyematɔ axɔ dzi se o. Nu ka dzɔ afɛ? Nunɔ kɔ kuvɔ bubɔ na ke kɔ vea. Ale yi ke nua dzɔ kpata ta metɔ ʋu se. Fiasa ɖe ke hafi mi va ɖo afi sia o. Alo madam. Wɔ kɔfi aɖe vɛ na xɔse kple nɔvia elabe woƒe susu xɔ dzo. Yo. Ye nàkpɔ atsupi ƒe awudzraɖoƒe ne nàkɔ kuwu aɖewo vɛ na wo. A Enyo nu si. Nye afɔkpa hã ƒle ge. Ƒome aɖe le asiwòa? Enye kple nɔvinye kple tɔnye koe. gake megblɔ nya aɖeke na tɔnye o, elabena miƒe susu ye be ƒe nunyeme meku o. Vodada wònye. Nye hã, nye didi wònye be wòanye vodada hafi, gake edzɔ be ƒe nunye ku. Minɔ mimie.

Míele be dzoa ao ɖene kple ŋutɔ ɖe mía nu, kɔƒewo ɖene. Edzo yi ne le dza edidi le fi abɔ ŋutɔ, edidi ɖaa. Ŋu yi ne miava dzi kpe ɖe ŋutɔ, me ɖe fea xe ge, nene ke nye gakɔ me le xe ge. Mele kuku na mi, mi fifi lae, nene ke nye anye gakɔ me le fea xe ge.

Ame susɔewo nya. Oo, womekpɔ nya o. Mese mazɔ. Menya, eh, menya. Mele ku tsɔe, ok. Mm, yelɔ nɔ tɔ. Mele gɔme ɖe do nɔ. Bɔe, enu veve wò dze. Enɔ veve nu mata. Nu ka le veve ɖe? Wa xɔ dzigbɔ le gbɔ. Xɔ dzigbɔ. Xɔ dzigbɔ. Edzi me nɔa. Ẽ, ele sesẽ ɖa. Eme le sesẽ ɖe. Pretty short. Tsitaƒe ble. Tsitaƒe me gblɔ nam be wò kple ƒometɔwoe le fi o. Na mia be ɖe enye ɖe eme lɔm. Mi lɔ kple nye dzi blibo. Nye hã me lɔ ɖe. Awu o. Eme lɔ mi su ti. Anya mi bia. Ele be mia gblɔ nya ɖe. Ame ɖe ke me ga se kple mi o. Sira. Pe nu mi lɔ se mi ke ne nye. Ebe ya. Nye ŋkɔ ɖe enye atu lɔ se.

Ame ɖe sia ɖe gake be kufifia ɖe kpɔ kɔme eye ke wɔ Mose be be kufifiae nye be esi nu katã wogblɔ na míanɔ tɔ nye ge. Mose nɔ me gblɔ be míanɔ ya ɖe enɔ nye nye ya kple atsufi. Hm atsufi atsu atsufi enu yi ke mi mi kɔ nye be atsufi esrɔ̃ ɖe azui kpɔtɔ. zoŋgokui la kpɔ ne wome nyɔ wokɔ nua de eƒe asime ɖe eya eyi ke atso ƒi ɖia ɖe le ƒe ʋe alo megbe ɖe ewɔ abe eza tso ƒi be ŋgɔ miɔ nyemele gblɔm be afi ke mí le fia atso ƒi ŋgɔgbe ta agble dzi. Nyemese eme o.

Eblem. Eblem. Oh. Ewɔe wui. Ewɔe wui. Mm, hey, hey. Menye wui o. Meta me se ɖe nɔ. Ɖeko meta na bosã o ne wone mekete. Ni me xɔ dzi wɔ sɔ. Ame geɖe dzi be yeawui. Wodze agbagba be yewoawui hafi. Kpɔ le ma dzidzi me alo le dzidzi me. Ame ɖe kpɔ ne woge godo. Nye ɖe ko me, me, me, me to mɔ ɖe dzi. Ye wotsɔ kap.

Nyemenya nu ka kura ŋu mawɔ o. Ɖe nuya atua ame vɔ̃ɖia ŋu. Nu ka dzɔ be wòawɔ nu kpui nam? Nyemedi be mawɔe kura ŋu o. Nyemedi kura o. Ɖe èdi be ayi gaxɔ me boŋua? Ɖe èdi be nye kple mía fofo hã míayi gaxɔ mea? Meka ɖe edzi be míatɔ awɔ nuɖe tso nuya ŋu. Nu ka? Mawu ta? Ɖe mèkpɔa be yewo nye o mahã? Ŋusẽ le wo si, ega le wo si, mɔnuwo le wo si. Mía ame dzodzrowo gblɔe míenye. Ne womedome ɖo na ne woana dumeviwo hã nu, míawo hã míate ŋu axɔ ɖe o. Xɔse, bu susu tsɔ ŋuti, dudɔ. Enu ya, enu vɔɖi onyolo, mele teƒe. Gaxɔme yibɔ wonye avɔɖitɔ lo. Kana nenye gblɔ be miawo wi ɖe ka wɔ ge nye ala. Ganye, bu tame tsɔ ŋuti lo. Afia nèlea, mɔnukpɔkpɔ wònye na wò. Azu kesinɔtɔ gã alo? Meɖe kuku, meka wò mo ʋui nu o. Ne mílɔ̃ ɖe nya yawo dzia, efia be míawoe ŋutɔ tsɛ ame vɔ̃ɖiwo mínyo. Wò ŋutɔ kpɔ ɖa! Kpɔ Aƒenɔ deti ɖa kple wòlé mí ɖa. Elɔ̃ míaƒe nya kpɔ. Ẽ! Ne eto nyateƒe ɖe nyɔnu ŋu ma, eɖe aʋa dze ge loo.

Ŋutɔ kura nyi me kpɔe se o. Gake kɔdzi nye ya mele. Vɔa me kpɔe nyɔ be ma va yi gbɔ hã o. Ɖe ku yɔ nu si ya na.

Hey. Mi me kae be mate ŋu anu ye azɔ? Melɔ̃ be mayi ɖe gaxɔ me. Vinye, kpe ɖe ŋu. Papa, míakɔ nya me tso la, eye magblɔ nya sia nya nɛ. Ah, ènya sia nya be nya ka? Be blem.

Ke nu, vinye, netsɔ gblẽ ɖo asi. Tɔnye medzo. Eya ɖi nya, vinye. Tɔnye medzo. Ɖeko medzi be makpe ɖe ŋu, vɔ nyemedzi be wò ɖeka nàku ƒomea katã dzi o. Evinye, meɖe kuku nɔ. Nyɔnuvi, be nu nya ɖe. Medi nya ɖe bi o. Ɖe nye ŋu da me o. Kpɔ ɖa. Be nu nya ku o. Kike ne le ya, ne kwe hi be na zã ta gbɔ.